Erokamano ahinya kanyo endi nyikwa Ramoga Jwang'. E tielo machielo kaka bende wang'iyo kendo bende wayango ni jothumbe ma opogore opogore pacho kaendi. Kawuono wabiro goyo thum gi, wabiro goyo mbaka gi jathum ma bende isebedo ka ineno kata iwinjo nyinge kata mbaka ne kamoro. Kawuono AJ e Media okelo ni godo achiel kachiel kaka pile ma en AJ e Media man kodi En an Ajwang' Junior kendo arwakini machiegni e twak marwa kaendi gi jathum ma bende wakeloni kawuono. Chal nade? An maber ba.
Eh, inyalo nyisowa ni in iwuon Yes. nyingi en ng'awa kapok wadhi mbele gi twak masani. Okay, an iluonga ni Ndogo Junior. Mhm. Yes. Ndogo Junior, ah, Ndogo Junior mano nyingi mar ID koso mano endi mar stage? Mano nyinga mar stage. Aha, mar ID.
Mar ID iluongo ni Regan Odhiambo. Ah, ang'o momiyo niyiero nying mar Ndogo Junior mar stage? Ndogo Junior nomiya kuma ne wagoche Kibera 2017. Yeah, ema nomiya nying mar Ndogo Junior nikech eh, Denda ne tin, Mhm. alafu na tin tin. Koro ang'o Koro miyo- jogi ne luonga ni tin tin. Aha. Mano e momiyo ne gimiyi nying mar ndogo. Yeah, momiyo ne gimiya nying mar Ndogo Junior. Mm. Koro an be nawacho ni ah, jogi koseluonga ni tin tin, Mhm. at least koro akete ma ji te nyalo winje. Mondo ing'e ni tin tin. Koro aluonga ni Ndogo Junior, nikech Ndogo Junior be pod en mana tin tin. Mm. Yeah.
Ndoko Junior, safari ni mar thum ichako higa mane? Ok ang'eyo ni inyalo paro higa midonjo e thum kakoro kapok bende oganda nong'eyo kata bende lek mari mar, chum, mar thum ichako higa mane? Okay, thum kachako. Mm -hmm. Kachako thum koso kachako bandna? Kichako thum weri gi band mondo. Kachako thum, mm -hmm.
achako thum 2016. Mm -hmm. Yeah. 2016. 2016. Mano sani endi higni abiriyo nyaka nichak thum. Yeah. Mm, ichako thum gi ng'awa koso in ichako achaka kindi? Achako thum gi ng'at miluongo ni Bob. Mm -hmm. Gina gina jodala kocha. Mm. Be tiye kapar kata ka ogocho. Okay. Eh.
Dogo Junior en wuod kanye? An awuod Uriri, Migori County. Mm.
Yeah. Uh, sani higni abiriyo misebedo go thum, misebedo e thum, isegolonwa tracks adi? Okay, love songs. Thumbe ma sagolo man YouTube gin thumbe apar gariyo. Mm -hmm. Yeah.
Thumbe apar gariyo duto. Koro kaweyo mag siasa nikech asabedo ka kawero be mag siasa mm. mag kuondego. Mm. Koro kagolo mago. Mm -hmm. An gi thumbe apar gariyo. Mm. Yeah. Uh, ibiro medo paro ni isebedo kanye industry kuom kinde malach. Thumbe mokwongo ni rekod kanye ten thumani? Thuma mokwongo nawerogo ng'ato ni Nyara Jeni. Mm -hmm. Then achak awer Akinyi Nyasiaya mm -hmm. was 2019 mm -hmm. eh, agole e studio mar eh, Elvis Makafibi mm -hmm. yeah.
Kanyo miwere eh, migole thum mokwongo eh, kanyo magole thum mokwongo mm -hmm. yeah.
Uh, in kaka in iwuon mm. band ni mm. nikech nitiyo gi ng'ato mokwongo band ni iwuon ichako karang'o? Band nachako 2020 2020 Januar.
Mm -hmm. Yeah.
Bando pong sani. Eh, sani an gi bando na. Uh -huh. En sawa. In gi ja piano, in gi ja bul, in yeah. gi ja oyieke, iluongo na jawa. Yeah. Pong tema gichiemo seche moko ka in imichulo gi. Yes. Iluongo nang'o band? Band na iluongo ni Nyang'oma Bless Band. Mm -hmm. Yeah. Nyang'oma Bless Band. Yeah. Erokamano ahinya kuom tich matek. Asante.
Uh, ok ang'eyo ni sani endi dhano wigi chapni kendo bende thumbe tedore e jokon. Ang'o miikonwa sani? Sani an gi thumbe uh mhm. -huh. monego bed nagolo uh mhm. -huh. masatemo ne gi rekod be te uh mhm. -huh. kendo thumbe abiriyo. Iserekod gi te? Yeah. Uh -huh. To kadwa nagol gi dichiel. Uh -huh. Eh, kata kiny agolo thum mhm. miluongo ni nyamigori kiny igolo thum yeah. Mhm. kiny agolo thum igolona audio koso gi video ah, en en audio mhm. yep.
nyamigori ang'o ma miyo iwero nyamigori ok nyamigori nyamigori ni ne en aen osiepna kane en osiepna to nonyisa ni mondo alos ne thum Koro en thum moro ma be wuoye ngero. Mhm. Ok owero nya Migori no kende. Mhm. Owuoye gik mang'eny. Mm. En thum mapuonjo ng'ato. Mm. Yeah.
Okay. Mbaka mar thum to mana mar kelo wach kama mm. wach nitie. Nyocha bende awinjo yamo moko. Mm. Omiyo mondo aluongi kaendi mondo ilernwa mathoth ahinya kotenore gi ngimani mm. mar keny. Okang' misegoyo, uh, kama isegike sani endi. Uh, mano emomiyo kawuono ajing e menyo kanyo endi ngimani to moloyo mano endi mar keny mm. nyocha bende uh, ah, lipot ma wiye yango ni nikalie matek chien kaendi mano e mbaka mondo bende wagoye mondo ing'iswa ni to ang'o ma notimore ang'o ma nobetie kaeto bende ing'iso ni ichomo kanye sani
ah, kanyo kanyalo wuoye inyalo wuoye anyalo wacho ni mm -hmm.
Eh, ok osabedo maber koda yes eh, e yor love. Mhm.
Eh, O- osetimore nade osa- osabaga. love osebagi kama tamre kod nono Osabaga. Mhm.
Mm, Osabaga mang'eny. Mm.
mondo ng'ama dichuo wach ni love osebage nyiso ni gini okethore Osabaga.
Mhm.
nochakore nang'o Okay, gini nena ena ni Eh, nitiere de moro mhm. mabe ne wadate godo for four years mhm. ne pok wanenore mhm. ema ning'e ni kuma ji oriwe ma ji time hera nyaka weche wuoge mang'eny kamano to long distance mar love bing'e ni weche ng'eny mm. ibi nyisi ni ang'ane ah, timo ma ang'ane timo ma mm-hmm. lakini weche dhano be ng'eny mm-hmm. nikech e piny ka mm-hmm. ok wane mokwong semwa kata wane mokwong nyiswa gik moko mm. koro Nobedo abeda kamano ma koro kane ochopo chieng' mane waromo, mhm. kare waromo gi Jaber, kare Jaber nigi ode. Mhm. Ngoja, ngoja, ngoja, ngoja. Iromo gi Jaber to Jaber nigi ode. Mm. Usebedo ka ing'eye kuom kinde marom nade? Four years.
Higni ang'wen.
Eh. Iromo kod jalo mokwongo so ma romo samoro mar ariyo? Ah, mokwongo.
Mhm.
Mm. Koro iwacho ni iromo kode, ere kaka nifwenyo ni en gi ode? En nok onyisa mhm. kendo en to pok onyisa nyaka sani mhm. but mama gi monyuole mhm. ne wajawuoyogo nonyisa ni ng'ama imanyono to we manyo ng'ano ni e ode
ere okang' mogik ma koro min gi monyuole ma koro ng'isi ni ng'ama imanyo ni iweri godo nochopo nang'o ma koro gik ma min gi ma koro mi report en ok onyal mi report noloro sim mm -hmm. tok kosabiro mo mwaromo monena mm -hmm. to baadaye mm -hmm. odhi oloro sim koro mm -hmm. ing'ena manye mm -hmm. koro ating'e ni era cha sanda mm -hmm. anamanye e, era cha neni kuoma e, neni kuoma mm -hmm. dong' anyisi ni kata Sama amanye no to mm -hmm. min gi odhi onyisa mm -hmm. ni ng'ama imanyo koro nochuna madhi agocho ni mama yes. apenje ni tadwa ng'e ler mm -hmm. kama nade mm -hmm. ni ng'ama imanyo no ni e ode berigo mm -hmm. gino notieka mm -hmm. notieka kabisa Uh, min gi mo break ni news ni nyako ni nie ode eh, mm -hmm. yeah, in, okang' mane mikawo koseng'isi ni nyako ni nie ode nochama mm -hmm. kendo naparo mang'eny sana mm -hmm. Nikech eh, an ga gi pressure moro man malo. Mhm. Ma awach ni debed ni aonge, naonge but babawa. Mhm. Samoro dwa dahinyra. Mhm. But eh, bedo ni nan gi babwa machiegni kata sama nogona sim no. Mhm.

E higni ang'wen-gi te, in ne ok ibedo gi ng'eyo moro ni samoro nyakoni ne nitie kaka ne nitie gi ng'at machielo, koso in ma iyudo mana iyudo mana mesejni seche mane oduogo Kenya kae nikech wacho ni neno oko, kose? Neno oko. Uh -huh. eh. Higni ang'wen go nok ang'eyo nikech mokwongo kata dala gi monyuole nadhi ma mama gi monyisa ni en e odno. Uh mhm. -huh. Ne ng'ama nwa wuoyo go. Isebedo kidhi dala gi? Eh, asebedo kadhi dala gi. Uh mhm. -huh. yeah. Koro ne ok ibedo gi chich moro kata higni ang'wen mane udetgie kini samoro nitiere ng'at moro ma en go kamoro. Ne pok abedo gi chich moro amora. Mm. Mana chich moro mag josemka. Mm -hmm. Ng'ane timo ma. Mm -hmm. Ah, ng'ane timo ma. Mm. Awacho ni ok anya believe. Mm. Ng'ato kisebedo go buti machiegni kama. Mm -hmm. En owuon ema kojuki ni ah, ajuki mage ma. Mm. But kamano. But moro ni onyisi, mm -hmm. mara nokoni. Werigo. Mm. Werigo kabisa. Uh, koro sani endi uh, wechego nowuok modhi kamano. Bang' miyudo simu ni endi, be isechako iloso gi nyako ni kendo nikech ne en ng'at moro mane osiko e chunyi?
Pok aloso kode. Mhm. Uh -huh. Mago ok adwa kata loso kode. Mhm. Uh -huh. Nikech kopo ni aloso kode mm -hmm. to mhm. samoro mirima cha odhi duogona. Mm. Nikech nitie kata samoro ma kanindo. Mm -hmm. Kama Ama bet piny kaparo mhm. to njo ka gino rama to wacho ni hapana. Mm. Achunga modho pi to rumo. Mm. Jothum joma nigi juogi kendo seche moko juogi nyalo keti iwero gimoro mikadhe ngimani. Be iseparo kata mar timo kamano mondo seche moko igol eh, lit mane chunyi?
Asabedo piny mhm. kendo Awach ni gino mi a compose three songs about. Ndiko wende adek.
Mo, ma, the same word mm -hmm. to gipogore mm -hmm. to en nini machiel. Mm. Yeah. Koro mos ahinya osiepna kendo bende wadwa kuom malit ma bende isekalie. Ok ang'eyo ni inyalo wacho ang'o ne oganda go ma sani nie relationship ma gin mabor to pok ginenore. Inyalo migi advice mane? Jok man mabor ma pok onenore, uh mhm. -huh. advice manyalo miyogi uh mhm. -huh. en niya, uh mhm. -huh. long distance uh -huh. mar love uh -huh. otek ok oyot. Uh mm. -huh. To wan wa joma chuo, uh -huh. wan gi gombo moro man malo. Uh mm. -huh. Alafu en aena dhano dhano te chuny mm. nyasaye nigi gombo mm. iwinjo ka ng'ama nyako nyalo nyisi ni mimi hata naweza kawa nia mm -hmm. kapok ariwora gi ng'ama dichuo mm. onyalo bet kamano nikech ng'ato dichuo no onge bute machiegni mm. e, koro luwore ni nyakono en kama nade mhm. eh, en kuma ok onyal wuok adieri koso mhm. en kanye koro an mhm. advice manyalo miyogi ni ok anyal nyisogi ni giwe gi date to kopo ni en bahatini ni inyalo kata date ng'ato ten years to ibiro munyuomru kode uh mhm. -huh. en batini lakini kok batini uh mhm. -huh. tok batini kata udet mana for years kata ubet mana 20 years uh mhm. -huh. kata ong'iew ni mana ndege uh -huh. ng'ama mari ok mari uh -huh. to kopo ni en mari uh -huh. kata obi mowuondi mana 20 years no uh -huh. modhi machak nyume kumoro ma gitim arus uh -huh. to kane en mari to bo mawe arus chamo chako duogi iri kamano yeah. uh -huh. koro an advice manyalo miyogi Mm -hmm. Just date. Gi date to. E, date date to. Mm -hmm. Kopo ni onyalo miyi gimoro minya nang'. Mm -hmm. Nang'. nang'.
Message mane mane baba omiyi kane iyudo heartbreak kata bende kane iyudo ka weche kane tek kod janyuol ing'e ni wuoyo gi nyathine. Inyalo paro ni nong'isi ang'o ma nomiyi bedo gi chir ma sani indi wan kodi ka sani. Babwa nobedo koda piny to nyisa ni nyathina. Mm -hmm. Nyiri ng'eny. Mm. Nyiri ng'eny man gima chandi kia. Mm. Kendo ibiro yudo nyako ma jaber. Mm -hmm. Moingo kata mano. Mm. Lakini. Mm -hmm. Nyaka to yuwa gang'e. Mm. Eh. Mani gima ni baba. Kora eh to ko baba ni wuyo koda nikech baba no ng'e nyako no. No ng'e. Eh, no sabiro momos. Mm. Isani. adier adieri kaka nyoro wuoyo kodwa cha adieri uh mhm. -huh. opo ni en adieri we nyasaye uh mhm. -huh. odhi yuola ng'e mbele lakini mbele podi uh mhm. -huh. piny kaka tibed mana jamoko ba mi bed mana gi geche marom nade uh -huh. lakini nitiere giko uh -huh. manyaka tibed piny wach ni yawa nyasaye wuora uh -huh. yeah. koro onge matek mm. en mar lamo mm -hmm. mm.
kama intie ni kata ng'ama en go niendi be no itry be nitemo mondo ichop ire kata nochopo iri kosente noko winjo muya moro amora ni sama nyako ni gi ng'ama chielo kaka be niwinjo ni en gi ng'ama chielo ineno nyako ni uh -huh. nyako ni nahero uh mhm. -huh. to onge ng'ama ne kia ni nahero nyako ni uh mhm. -huh. Sama ne wabedo kode mano biro ira no. Uh mhm. -huh. Nochuna ma kawo picha ne ma post e Facebook. Mano sama ne obiro limi.
Eh, uh mhm. -huh. Ka picha ma post e Facebook. Uh mhm. -huh. Ma dhano go congratulation, dhano go congratulation. Nikech an na dhano ni puoch gi pak. Eh, mm.
nikech an na ere akere to public ni ah. Mm. Gima timore no timre. Ng'e yes. dok bende ok ahere. Mm -hmm. Dok akawo picha post. mm. rapande kamano to kata mana sama ne pod en kono mm -hmm. naposte onge ng'ama ne kia nang'owa mm. ok ni sama ne en kono koro nokaser mm. nitie joma ambe nasero kamano hey, eh, mondo mi nakogo time nikech ng'e niya ok mm -hmm. dang' wawuondre niya mm -hmm. kata mana kata mana jatelo maduong' muparo man gi chiegeno uh -huh. chiegeno kende mokende onge mm. ng'ama 100 percent ler onge ng'ama 100% mm. nyaka ng'ato bed gi mpango mpango oganda lazima mm-hmm. eh, mm. hiyo ni lazima koro ngiso ni kata obedo ni moko ka nitie lakini en ni miye hera moloyo eh, en en e wife mm. koro yudo ka koro ng'ane nomanya mm-hmm. ng'at ma koro ne gin godo eh, ka nasapost e facebook to manya mm-hmm. to nyisa niya ni Nyaka keti wheelchair. Mano gima ogoche ni koso ndiko nie message. Ondiko na message. Mm -hmm. An gi message ka kata sana. Uh -huh. eh.
Nyaka iwuoth e wheelchair. Eh, nyaka akete wheelchair.
Ikete wheelchair. Nyaka oketa wheelchair.
Ere kaka nirwako ere kaka nirwako otene ni? Otene ni narwako niya. Uh -huh. Ah, ah, kaka asomo gino. Uh mhm. -huh. To akwonga manyo advice. Uh mhm. -huh. Sipna moro iluongo ni Opija Wuod Bonda gochone. Uh mhm. -huh. onyisa mhm. owadwa moro an go dala kocha agochone mhm. okona nagochone ji mhm. dhano moko madhi abich kama mondo iwinj gima giwacho kuom mesejni kuom mesejni to jogi kuom ji ang'wen onyisa ni gimitim kik idwoke iling' aling'a Kaeto adhi atime nade? I like. Mm -hmm. I like me signature.
Hey. Eh. Mondo nene. Ah, ah, aoro ne, I, ah, mm-hmm. I just like. Mm -hmm. Andiko na andika kamano. Mm -hmm. I just like. Mm -hmm. Osomo to nyisa niya. Mm -hmm. Oduoka ni, oh, now you are ready. Mm -hmm. To kaka onyisa kamano, mm -hmm. ambe koro iya chako wang'. Mm -hmm. To chako aoro ne picha mane wakisore gi nyakono.
Iyo wang' koro ioro ne picha hey, eh, cha. Koro da aoro ne picha.
Uh -huh. aoro ne picha Mhm. kose aoro ne picha nanyise ni bwana Mhm. binega wa Mm. Eh, Koro eh, binega. koro binega Mm.
koro anarito mondo obi onega nyaka Okete sani. wheelchair cha. Eh, mondo wheelchair noketa Mhm. koro nyamin gi moro nonyisa Mhm. ni- Nyamin wuoyi cha koso nyamin nyako. nyamin nyako. Mm. Mhm. nonyisa ni liel ma nyocha otimore cha Liel mar uh, jaber. Eh, Aha. liel mar jaber Mhm. ni to Idhi biro e lielno ni e, to mhm. nyakono dhi biro e lielno koro. Mhm. Ambe nadhi abiro piny gasira man go. Mhm. Nawacho ni lielne ma koro kadhi. Mm. Nikech onge achak eh, ninyalo kelo wane gi shida kacha amba dhi chako kelo shida nikech an an gi pressure mana dhi chunge chunge kata kana nene no donjo kata kana okuongo na kata kana kuongo ne mhm. an na dhi chome tete na dhi kata de mm. mani an ga sira ma simoro de koro pod an e sel nyaka sani mm. koro an ok adwa kata nene buta Koro ni ng'ada ng'ada ni liel chama ng'ada ni koro mondo mi ang'ad story mayot ok adwa weche mang'eny. Mm -hmm. Awera go nikech an piny ka. Mm. An gima adong' ne tho gi chiemo gi konyo jok ma pod ngima. Iwacho kamano iki pore teni sana mondo. Ah, ah. ok ni tini tiri gimoro ma nyalo timore e ngimani. Mm -hmm. Ma inya wacho chana diri Nyasaye. Mm -hmm. Ma to koro never. Mm. Koro en ma kamano. Mm. Yeah. Koro chunyi okethore mokalo. Eyo, jaore babu. Ng'ano oketho oh, chunyi mang'eny. Oketho, mm. inyo. Mm -hmm. Lakini an, an kata gima ng'eyo ni jagowi be ologa gowi to duoko, mm. lakini eh, awuoro. Mm-hmm. Mm -hmm. Ang'o mane timone ma lit ni sana? Hmm? Ang'o mane itimo ne ma kiparo tiwinjo ka ah, ah. juogi? An to gima natimo ne onge. Awach ni samoro en be mano sa kata konya moingo kata kaka sa konya. Hmm, koro lakini into era mane micha ne injo ka en era madier. Eh, ato era to nami. Hmm. Mos mos mokalo. Nyikoro mionga jwang' ma endi en gomba kaka endi ga jwang' junior ngeja thumari to pod wagomba kendo wakolo ngima kanyo endi mar bende ndogo Junior ma bende jathum kendo ja ohangla ma pacho kaendi to nokale matek bang' bende nyadendi moro turo chunye. Onyisowa mbakane kaendi. Ndogo, mm. sani endi mm. isekale matek kama endi kendo noendi yudo ote moro. Ang'o action mane mane ikawo bang' yudo ote chande? Bang' bende loso gosiepeni. Mm. Be idhi ka sirikal koso iwacho wacho ni ma injo bed kamano? Obi to nakawo. Uh -huh. mm. Obi namba. Eh, obi nakawo.
Nikech piny ka uh -huh. ji opogore. Uh mhm. -huh. Ikia ni ng'ato kosesiemi ni amanyi, uh mhm. -huh. ikia ni onyalo manyi kata ok onya manyi. Uh mm. -huh. Koro obi to nakawo madhi ago report. Uh mhm. -huh. Nacho ni koro ng'ano kobe ni onega. Uh -huh. To obi onega nikech an makosa na onge kanyo. Makosa ni iri nyako. Uh -huh. mm. Mm. Makosa ni iri nyako. Mm. Ano makosa onge kuoma. Uh -huh. yeah. Koro ni ka obi mondo bende obed kanyo endi kaka gino endi ma dipo ka sirikal bo donjore. Eh, yeah. Akaw.
Mm. Nikech gimomiyo koro ne chuna nakawo, mm -hmm. uh, eh, min nyako nokwera, owete gi nyako bochako kwera. Mowete gi nyako, owadgi, mm -hmm. owadgi nyako nyisa niya, mm -hmm. Ni kwanza chuor nyamin wacho ni chande sana in kuyudi mm -hmm. chuor nyamin gi nyiso ni eh. orgi machielo cha eh, uh -huh. chuor nyamin wacho ni chande sana kuyudi uh -huh. to wach mm -hmm. korambe gima taka duga fwenye piny ka yes pesa ber ajwang ang'o mifuenyo ni pesa ber ah pesa ber uh -huh. mm, pesa ber mm. kini gi pesa mm -hmm. thum moro sana wero niya mm -hmm. Dabed gi pesa omena loyi ndogo dok aneno ma kama. Mhm.
Nyiso ni dibed gi pesa Dok aneno ma kama. dok ineno gima ineno cha.
Nilal kode in be. Dalal Wach matek ahinya kanyo inyo koro moga jwang'. Ah, Ndogo Junior, inyalo ng'isa ang'o nyirigo eki kata jawuoyigo eki, owe jawuoyi nyiri ma seche moko nigi ji ariyo e kit ngimagi? Gima anyalo wacho, ineno ajwang' juna kata mana sama koro higa nyo lokoni, mhm. ma nyaka sami koro ineno wachoponi, mhm. bing'e ni ng'eny joma otho gin mana nyiri, mhm. to ok githo nang'o? Kioneggi, moko kia miluongo ni NNB, kose eh, eh, Airbnb.
Eh.
Koro mok iwinjo notho kuro, moko mm -hmm. kienyo ng'ad ng'ute gi thika, mm -hmm. joma nyiri chendo. Kabisa. Joma nyiri chendo.
Mm. Mm. Advice mane ma in go Joma nyiri. Mm -hmm. Yani an gima nyalo wacho ni ya. Mm -hmm. Pesa ema ketho ngima. Mm. Mm. Koro pesa ni ketho ngima. Koro mm -hmm. wakeno wanya timo nang'an kata gima koro anyalo wacho. Baga. Nikech eh, Hera nitiere. Mm -hmm. Hera ibro hero kata ng'ama ongego. Mm -hmm. Kisahero ng'ama ongego, mm -hmm. to kiny mm -hmm. life chako bagni matin. Mm -hmm. Tiyudo ng'ama nego manyalo miyi gima idwaro cha. Mm -hmm. Ba ibro dhi kacha. Mm -hmm. To kisedhi kacha, mm -hmm. koro iwuondo ng'ani. Mm -hmm. Koro ng'ama ihero ahera mihero gi chunyi ni, ing'eni ng'achi ihero gi pesa to ng'ani ihero gi chunyi. Kabisa. Ibo golo pesa kacha titero koni. Tero koni. Igolo pesa kacha titero koni. Mondo ibalance. Omiyi gari kocha. Aha. Tiriembo go Idu- ng'ani. iduogo ting'o go Ng'acha ng'ani. ka kiny yudi ka to.
Ong'ado Koro- ng'uti oko. Koro joma nyiri Aha. gibed joma beyo. Yes. Mondo Mondo gibed beda joma beyo.
ngimagi obed kama kare.
tek sana mondo mi yude ni nyako nego wuoyi mm. ni ni ni wuoyi chite ni wuoyi chite lakini kes mibo winjo pile okinyi godhiambo mm. wuoyi onego nyako mm. nyako chite nyako nigi ng'at machielo nyako nigi ng'at machielo mm. kendo sana sana gima koibo winjo koyoga ni gik matimo ni go te mm -hmm. pod okine mm -hmm. pod ineno mana ng'ani ng'at machielo an koro an koro aonge Koro joma nyiri obed joma beyo. Yes. Mm, gibed joma beyo. Kata an mana sa minena wuoyo kani. Mhm. Nyako ma koro abro yudo. Mhm. E ngimana mhm. madhi chako bedogo obed ng'ama ber mm. sani ero osechido chunywa ka yude to akia kata nanya time nade mm.
inyalo to miremo chinja kuome eh, anyalo golo mirema makocha kel koni ikel koni ng'ama ber Mana kamano en idogo. Eh, uh, kwa dok chien kacha chande, iwacho ni in gi thumbe moko ma bende idwa ni mondo igol mathoth ahinya. Idhi golo kaka album koso ibiro mana golo gi achiel achiel.
Support mara pod ni piny. Mhm. Ma kata mana asa recorde gi, kata chulo gi pok achulo gi. Mhm. Support mara pod ni piny. Mm. To kopo nayudo support kata mana sani. An kata next week atimo ma launch. Mm. Koro support Gin mara ready ni- pesa magolo gi e jikon kacha ma onge. Eh. Mm. Mara onge. To kapod wan e mbakani mar thum, igombo timo kacha chande, be in gi lek mar timo kolabo gi ng'ato? Kata an, an gi lek mar timo kolabo sana uh -huh. mm, but chopo kanyo mondo mi koro achak timo kolabono mm. Mm-hmm. ema podi but ang'eyo ni nyasaye nitie mm. yeah. kopo ni mae tich mane ruoth omiya nabotiyo mm. man go gadieri ne babotiye mm -hmm. mbele ka mhm. obedo maber. Mm. Yeah. Sani ka dang' mi industry mar Ohangla oket e lweti mm. kata in e minister mar Ohangla matayo Ohangla pacho ka, igombo ni ochop kanye?
Ohangla mm -hmm. jogi osang'awo e level moro man gima nyalo mede mm -hmm. kata gima nyalo wacho mm -hmm. ok ane. Mm. Eh. Inda osang'awe kuma ineno koro inda okete cha mm -hmm. kacha monego bed ni koro ringe mm. but uh, gima duong' ni gi jok moko manyalo support ji mm -hmm. gipar e upcoming. upcoming. upcoming nitiere moko mawer ba ma kata kimbe kichung' adier iwinjo mhm. kaka mm -hmm. wuod ng'ato wer mm -hmm. wer mm -hmm. but support support onge support onge mm -hmm. to nitie jowa ma be nyalo mana support support en gimoro ma Kata ikawo mana ng'ato iwinjo to inyiso ni bwana adwa na record ni kata thumbe ariyo. Samoro inyalo record ne thum achiel to thumno gole. Mhm. Koro mana support, support gima duong' sana. Mhm. Eh, support. Sani higni abiriyo nyaka ne chak thum. Mm. En challenge mane miseneno e thum kaendi mapekie moloyo ngimani nyaka ne chak wech go thum higa mar gana ariyo gi apar gauchiel?
Challenge masaneno mhm. gin gik moko adek. Ba pango show mondo mi dhi go show tek mm. gi jotugo. Mm -hmm. Jotugo be chendo gichalo ma joma nyiri. Mm. Jotugo chendo. Mm -hmm. Kata ichul mana ng'ato pesa di. Mm -hmm. Pod obro wiye. Mm. Pod owuondi awuonda. Mm. Mar ariyo, timo vidio. Golo vidio.
Golo vidio ok oyot.
Ok inyal time kendi ng'ato achiel kok iit. Kata ibed mana ni iit, nyaka ikwaye support. Mano otek. Yeah. Mar adek. Otek sana.
Mar adek, record thum ka. botek mm -hmm. kawa kawa pesa mondo idhi gi studio idhi chul studio no mm -hmm. ok ogima yot ok ogima yot ok ogima yot maka ok iyudo support mm. obagi bende ok inyal obagi mm.
omiyo samoro ji nena ka golo thum once once mm. koyot koda mm. studio no pesa ne ng'eny mm. mondo mi wuog ring gi je keyboard idhi gol thum mi mm. release mm. itiyo gi pesa kamano yeah.
thum osemiyo ohala mane
Eh, an to thum nyaka achak go thum nyaka sani osakonya. Emomiyo ineno kamoke mok anya weye. Ma be onge chieng' mana loro e banda na nadhi kata e band ng'ato. Tich moro to anya manye anya tiyo but thum to ok anya loro. Yeah, thum osekonya maber sana mang'eny mang'eny mang'eny sana. Thum osekonya. Kiwendo go Junior ma jathum, ang'o mong'e go kendo? Gima ong'eya godo. Mhm. Ah, onge. En thumno kende.
En thumne moro. Kapok ibiro e thum ka, Kane pok abiro e thum ka, Aha. ah, aywa nam Mhm. kumoro ni Kiwa. ywa rimba.
Eh, aywa rimba.
Mhm. Yeah, kumoro ni Kiwa. Mhm. Was 2015. Mhm. Yeah. Alafu kawe mano. Mhm. Chakre dweche moko e 2016 ka, Mhm. abedo ka washman. Mhm. Atiyo ka wash. Mhm. Eh, alafu ka we mano to adok e kompyuta. Natimo printing, lamination gini gi natimo. Yeah, bursary gini na- naloso. Alafu kochako kalo mano, abiro adonjo Nairobi ka 2016 ka jok rumo. 2017 oyuda Nairobi ka. 2019, diere ga thaga thaga Kibera, nanindo mana e bar. Ba migoche koso ba miterie? Ba mane wagoche Kibira. Uh -huh. Niluongo ni Membas Kamkunji kanyo. Uh mm. -huh. Ground kanyo. Uh mm-hmm. -huh. Kanyo mana ninda. Ninde ba kanyo 3 years. 3 years. Kaonge ot. Uh mm-hmm. -huh na amanyo ngima mm. anindo kech ok ajali mm. nang'e gima nadwaro mm. e, an ma nang'e gima nadwaro iwacho ni iwa rimba joma oywaga rimba thothgi seche moko lalga kono ere kaka ni i escape miwuok kanyo michak iduogo imako tije mamoko mm, babwa nogola mm. janyuol ema nogoli eh, kanyo babwa ma nogola mm. ogoli e rimba eh, nogola mhm. eh, wach moro ni ga kany jothum kata jo angla iketoga mang'eny gi wa mamas bisega kal gi machal kama kata bisega winjo
awinjo ni othum iwekoga gidak e ute mon mhm. an achulo oda mhm. samoro chanda chulo mm -hmm. landlord na be ng'ama wang'ere go mm. wabagne wabagne to mm. kinya chula chula wabagne wabagne to kinya chula chula mm. adak e oda ok adak e od ng'ato mm. ok adak e od dhako mm -hmm. adak e oda to be pok adak e od dhako pok adak e od dhako mm. kata od dhako pok asanindo e od nyako but od dhako pok adak mm. yeah. Aneno ka bende sama e wang'wa kaendi kaluwore gi thuolo ma wan godo. Adwani mondo ikaw kinde makende ing'i kamera chande kaeto ilos gi fans mag nyisgi wach moro. Mm, ma in go. Okay, fans na. Ma Fans duto te mag Ndogo Junior. Gima anyalo nyisou. Eh, an alak mana support. Debed ni anyalo yudo support moro. mar produce songs ga an gi thumbe mabeyo sana mm -hmm. kendo kata mana live ga maga kidhi e wall na kanyo scroll mm -hmm. ibo winjo thumbe mawero mm -hmm. kata matemo ndiko kanyo mm -hmm. gin thumbe mabeyo but kaka gol gi onge mm -hmm. koro mane gima laka mane gima laka anya yudo kaka nyalo record thumbe nago mm -hmm. ma tim ne gi gimo matin launching moro mm -hmm. anyalo chopo mabor an go gadieri kamano yeah.
Kendo thuolo machielo, kawgi mondo inyisgi ni ng'ama dwari seche moko gin gi pati moro. Okay.
Ng'ama dwara, uh -huh. an ayuda mana gi nying mar Ndogo Junior. Uh mhm. -huh. Obed TikTok, uh mhm. -huh. obed Facebook, uh mhm. -huh. obed Instagram, uh -huh. obed kany kumoro amora. Uh -huh. Just andika tu Ndogo Junior. Ndogo Junior. Ndogo Junior. Uh -huh. Dhi YouTube mara. Uh -huh. Ndugu Junior. Mm. Subscribe, share, like. Mm. Tim minyalo. Mm. Kwanza ki watch kanyo bro miya support maber sana. Kabisa. Yeah.
Mm. Yeah. Kapok watieko to miya line moro mari, thumi moro mihero minyalo gona freestyle kaendi mm. mondo bende jomoko ng'e ni kare ma endi en Ndogo Junior ma wan godo e studio gi kinde okay. niendi. Thuma sani mm -hmm. ma thuma maheroga mm -hmm. ma abedoga piny samoro awinjo. Mm -hmm. Iyanya nang'o oyudo omera. Iyanya nang'o nyathi maber. Ichaya nang'o oyudo chieng' marwa ni. Ya, mano thuma mahero sana. Alafu sani koro mabe jo oganda winjo. Mhm. Kopo ni ere ni kuma nyathina era nega. Kopo ni ere reno ma nyathina era nega. Mama Yeah, mago thumbe masani kidonjo YouTube kanyo to ibiro yudo. Kamano. Yeah.
Mana kamano endi nyikwa Ramogi Ajwang' mane makelo e giko mar chenro masani endi mane bende tayi ka endi kod Ann Ajwang' Junior kod wendo mar Mowe Ndaya studio mar Ndongo Junior kama bende ogonwa sigande mar era kaka bende nogore e Luanda. Kata kamano endi en gi chir gi chuny motegno ni pod obiro dhi mbele gi chwado band mare kendo singonwa ni thumbe ma bende oserekod ni e studio chiek En mana support maru ema okwayo mondo bende ukonye ogol gi e sano endi mowinjre. Ka ok kamano to waromo e tielo machielo kaka pile. Ma en Ajwang' Junior, kama to AJ Media.